दसमा क्लासके बौआ सब अपन अपन नाम आ अपन अपन पसन्द बताबऽ तऽ सर हमर नाम करिया यादव अछि आ हमरा जिलेबी पसन्द अछि सर हमर नाम भोलिया झा अछि आ हमरा जलेबी बड पसंद अछि सर हमर नाम चिरंजीवी है और हमरो जिलेबी बहुत पसंद है ई तऽ बहुत नीक बात छै कि तोहर सबके पसंद एक रंग छौ गे बौआ गे तू बता तऽ आब सर हमर नाम जिलेबी अछि आ हमरा ई सब छौड़ा सब पसंद अछि के आरो तू सब आई जिलेबी के बात करे छलिह राव हाँ सर हाँ यह यह जिलेबी के सर मरि गेलखिन की काश सर मरि गेलखिन की अरे नहीं यार एखन खाली बेहोश छथिन प्रिंसिपल सर के बजा यार नहीं तो अपने सबके फांसी भ जेतो मर्डर में जे छै से जल्दी बजा प्रिंसिपल सर के यार की भऽ रहल छै रौ क्लास मे रौ बौआ ई मास्टर मसोमत ठाकुर केना बेहोश भऽ गेलखिन रौ बेटा जिलेबी जी पापा जी केना बेहोश भऽ गेलखिन मास्टर साहेब हमर नाम जलेबी कहलियनि तऽ ओ वएह सुनि कऽ बेहोश भऽ गेलखिन बेचारा डायबिटीज के पेशेंट छथिन लगैया हमर बेटी के एतेक एतेक जे छै से मधुर नाम सुनि कऽ बेहोश भऽ गेलखिन मधुर तऽ हमरो बड पसन्द अछि सर हमरो हमरो सर ई लाश के की करबै आ, हम आ, हमर कहे के मतलब ई छ- मतलब आ, हिन, हिनका की करबनि सर के की करबनि सर अरे बेहोश छथिन कनी काल बाद अपने उठि जेथिन खैर तू सब ताबे तक अपन अपन सबक बना सोर होश में थीन तो तोरा सब के आगू पर हेथुन लेकिन बेहोशी में तऽ आँखि बन्द रहै छै ने हिनकर आँखि तऽ खुजल छनि यार अहिना हमर बाबा आँखि खुजले में बेहोश रहथिन तीन दिन तक आँखि खुजले बेहोश रहथिन एक बेर जे छै से तहन फेर रौ बह फेर तीन दिन बाद होश एलनि की अरे नहीं यार तीन दिन बाद हुनका लाश लगलै महक तहन घरक लोक सबके पता चललै कि बेहोश नहि छथिन बल्कि मरि चुकल छथिन बाबा बेचारा केओ कठियारी जाय लेल तैयार नहि रहै ततेक महके लाश से रे उबे फेर हमर बाबूजी दस पैकेट सेंट छिटलखिन तहन जरबै जोगरक बनलै लाश यार नहि तऽ पूरा डिकम्पोज भेनाइ शुरू भऽ गेल रहै लाश यार मतलब हालत खराब भऽ गेलै आ हमर मतलब बाबा बाबूजी सब बुझैत रहलखिन कि बेहोश छथिन खाली कियाकि आँखि खुजल छलनि है ने हे सर चुप चुप सब चुप शांत रहो मास्टर साहब मर गेलखिन तो स्कूल पर ताला लटक जते यार काश रुक एक मिनट रुक चेक करो दे हिनकर पहिने सांस चेक करो दे भाई सांस तो नहीं चल रहल छै यार राहु बॉय सही में उड़हर हमर कहे के मतलब सही में मर गेलखिन की हिनकर दुनू बेटा बहुत खूंखार छै यार हुनका पता चल गेलै कि स्कूल में मर गेलखिन तऽ सबसँ पहिने प्रिंसिपल साहब के सबसँ पहिने प्रिंसिपल साहब के गोली मारते आबि कऽ हम भरल जवानी में मरऽ नहीं चाहे छियै भरल जवानी में मतलब अरे उम्रे कते भेले हमरो मात्र पचास साल भेलै है यौ हमरा से पैघ अहाँके पोती अछि ओहिसँ की भऽ गेलै अरे भाय परसू जे मिस एलखुन हेँ तोहर सबके स्कूलमे मैडम ओ हमरा बहुत पसन्द छथि यार हुनका सने दोसर बियाहक सपना देखै छलहुँ हम सपना अगर पुलिस के हाथ लागि गेलियै तऽ सीधे जेल में लो जाकर सपना देखे तऽ अगर हिनकर ओहिसँ पहिने जे छै से हिनकर बेटा सबके हाथ लागि गेल ये तऽ सीधे स्वर्ग में लो जाकर सपना देखे सीधे स्वर्गे पहुंचा देत सीधे तेहन खूंखार बेटा छै हिनकर दुनू से लेकिन हम कहाँ मर्डर के लिए यार हम मर्डर कहाँ के लिए यार से अदालत नहीं ने मानत अदालत मानत तहन न अदालत में अहाँके बाते ने मानत कियो कि अहाँके मर्डर मर्डर नहीं के लिए भाई अहाँके जे छै से बॉडी के अहाँ के हाथ के फिंगर प्रिंट छपि गेल छै लाश के बॉडी पर जे छै से एगो काज करबे करिया की मर्डर के इल्जाम अपना माथ पर लो ले करिया ओए माँ अहाँ के बेवकूफ दिखा रहल छी की हम नहीं नहीं अहाँ के हम बेवकूफ दिखा रहल छी ना वो तो तू बच्चे से छै तही द्वार ते कह रहल छियो यार ठीक छै हम जेल जाय लेल तैयार छी मुदा हमारे एगो शर्त अछि हमरा मंजूर अछि करिया चलू ये जिलेबी जी चलू हमरा संगे चलू दुनू आदमी जेल चलै छी हमरा जिलेबी के कतऽ लऽ जा रहल छी रो यह तो हमर शर्त छले कि इहो हमरा संगे जेल जेती सारी शर्त छलौ तऽ पहिने किया नहि कहले रो शर्त कहऽ से पहिने हे अहाँ कहि देलियै कि मंजूर अछि शर्त सुनबे नहि केलिए पूरा तऽ हम की कहू हमर इएह शर्त छलै आब हम की कहू अहाँके नहीं नहीं जिलेबी तिलेबी नहीं जतो है चुपचाप अ, शांत रहो हेलो अरे हम सावधान इंडिया के बम्बई ऑफिस से अ, सीरक तौर से बाजि रहल छियौ सुनय में एला कि स्कूल में मर्डर भऽ गेलैया रौ बह बगल में थाना छै यहाँ के मधुबनी वाला से पुलिस तकरा पुलिस सबके एखन तक भनक तक नहीं लगले यार अहाँ के समुद्र पार बम्बई में केना पता चल गेल यार देखी करिया पेट के सवाल छै एगो एपिसोड हमर सबके जैसे से बन जात यार प्लीज कंफर्म कर न ओते लाइव आबि कऽ टीवी पर शूट कऽ कऽ देखा देबै सीधे सोनी चैनल पर यार प्लीज कंफर्म कऽ न करियो हे करिया हे हाथ जोड़े छियो यार बचा ले इल्जाम अपना हाथ माथा पर धो ले यार करिया यार इल्जाम के संगे संगे जिलेबी से हो अपन माथ पर लेब मंजूर अछि तऽ बाजू अहाँके नहीं मंजूर है हमरा नहीं मंजूर है मंजूर है हमरा मंजूर है चल ई भेल ने बात एगो काज करू अहाँ निकलू हम लाश के ठिकाना लगा देबै लाश के बिल्कुल टेंशन नहीं लिया हमरा अ, बहुत एक्सपीरियंस है लाश के ठिकाना लगबै के ठीक छे करिए ठीक छे अब पुलिस पूछतो हमरा बारे में तो कह दी है कि हम नवका मैडम सने ऑफिस में बंद छलिए आ पुलिस वाला सब पूछत जे की करे छलिया ऑफिस में बंद कऽ कऽ तऽ की कहबे हम अरे पुलिस वाला सब अपने बुझ जेते यार अच्छा ठीक छै जाओ अहाँ सर उठि जाओ चलि गेला प्रिंसिपल साहब अब हमार पैसा ला जे तू शर्त कहने रहे कि अ, प्रिंसिपल साहब के बेटी से तोरा ब्याह करबाक छौ तऽ ओहिके लेल जे तू ई नाटक रचने छलऽ हेँ से हम जे छै से नीकसँ रोल निभेलियौ आ हमर जे गछने छलऽ हेँ एक हजार टाका से ला जल्दी आब हमरा जयबाक अछि अरे दऽ देब ने यार अहाँ उन हुनकर बेटी सने हमर बियाह फिक्स करबा देलहुँ यानि ओ तैयार भऽ गेलखिन एहि चीजके लेल अहाँ टेंशन नहि लिअ आब अहाँके जतेक पाइ हम गछने छी ई नाटक करैके लेल ने गछने छलहुँ हेँ सभ पाइ अहाँके हम दऽ देब अरे अहाँ टेंशन किया लै छी यार आइ तक जकर पैसा लेलियै देबे नहि केलियै अहाँके पैसा हम पचा लेब नहि नहि कहू पचा लेब हम